Helo, siwmai, um, Elen Ifan ydw i, Dr Elen Ifan. Um, fi'n ddarlithydd yn Ysgol y Gymraeg ym Mhrifysgol Caerdydd. Um, a fel rhan o'n swydd, um, i fi hefyd yn swyddog cyflogadwyedd a gyrfaoedd um, a swyddog symudedd myfyrwyr. Um, Mae'n siwrne yrfa bersonol i wedi bod yn dipyn o gymysgwch y gwir y gwir. Um, dechreuais i yma yn y Brifysgol ym mis Medi yn 2019 um, ar ôl gorffen ym PhD ym Mhrifysgol Bangor um, yn 2017. A mi o'n i wastad yn teimlo fel bod fi eisiau gweithio um, yn y byd academedd, ond uh, wrth orffen y PhD ac am rai blynyddoedd um, wedyn, o'n i'n gweithio yn y BBC, ym myd radio. A mi ddechreuais i uh, fel ymchwilydd yn Radio Cymru wrth bod fi'n gorffen y PhD, um, a symud wedyn i Radio Wales fel cynhyrchydd cynorthwyol, lle o'n i'n neud mwy o waith gohebu um, a darlledu byw. Um, oedd yn gyffroes iawn, o'n i'n mwynhau lot fawr o bethau am y gwaith, um, ond mewn gwirionedd mi oedd y byd cyflym y cyfryngau ddim cweit yn yn siwtio i. Um, a hefyd y ffaith um, na gydw i wir yn hoff iawn o godi'r ffôn, um, rhan fawr, rhan bwysig o weithio yn y byd radio. Um, mi oedd hynny ddim, uh, ddim yn lot o help chwaith. Um, A wedyn nes i benderfynu felly mod i eisiau gweithio yn y byd academaidd ac yn ymgeisio am wahanol swyddi academaidd dros gyfnod o, o ryw flwyddyn mewn gwirionedd. Um, ac yn y pen draw mi o'n i'n ddigon lwcus i gael cynnig y swydd bresennol sydd gen i um, yng Nghaerdydd sydd yn rhan o gynllun deunaw mis darlithwyr disglair um, sydd wedi greu i roi profiad dysgu a uh, chyfleoedd datblygu proffesiynol i ymchwilwyr gyrfa gynnar fel fi. Y prif bwyntiau i fi um, yn, fy swyd, yn fy siwrne yrfa oedd sylweddoli felly nad oedd y cyfryngau cweit i fi a phenderfynu ceisio mewn difri um, am swyddi academedd. neu am waith oedd yn, oedd yn ymwneud â'r maes. Um, a mae'n swydd bresennol i uh, wedi ngalluogi i, i gadarnhau hynny. Um, a fi'n dechrau sylweddoli hefyd bod yr ochr ddysgu yn rhywbeth i fi'n ei fwynhau. Gymaint ar ymchwil bron y bod erbyn hyn sydd yn, sydd yn hyfryd. mae'n wythnos waith i, um, yn edrych yn eitha gwahanol yn dibynnu ar ba adeg o'r flwyddyn academedd i ni ynddi. Um, pan fyddwn ni'n dysgu, dysgu sy'n mynd o lot o'n amser i, um, boed hynny'n wyneb yn wyneb ar y campus, yn sesiwn fyw ar-lein eh, neu yn creu ac yn cynnal gweithgareddau a thasgau ar-lein ar gyfer y myfyrwyr. Um, dyna sy'n sy cymryd lot o'n amser i. Ond mae ar, adborth ac asesu um, hefyd yn rhan fawr o'n waith i, uh, drwy gydol y tymor, gyda tasgau ffurfiannol, cyson ac yn y blaen. Um, ond mae hyn yn arbennig o flaenllaw pan fyddwn ni mewn cyfnod asesu. Felly, cyfnod asesu, asesu ac adborth sy'n cymryd fwy ar amser, cyfnod dysgu, dyna sy'n cymryd fwy ar amser, a wedyn yn ystod gwyliau coleg wedyn um, i fi cael mwy o gyfle i ganolbwyntio ar yn ymchwil yn hunan. Er bod cynnal gwaith ymchwil drwy gydol y, y tymor dysgu hefyd yn, yn rhan bwysig iawn o'r swydd. Um, ac wrth gwrs wedyn hefyd yn ystod y gwyliau, um, gwneud gwyliau'r myfyrwyr felly, um, fyddwn ni'n paratoi fel tîm dysgu at y flwyddyn academaidd nesaf um, yn cynnal cyfarfodydd ac yn trafod a derbyn unrhyw newidiadau i fodiwlau a chyrsiau hefyd. Felly, digon o amrywiaeth sydd yn braf iawn um, a digon o annibyniaeth hefyd i ddilyn yn rhywydd yn hunan um, o ran ymchwil. O ran datblygu fy ngyrfa fel academydd, um, mae cefnogaeth fy nghydweithwyr yn y Brifysgol, um, yn ogystal â chyngor gan fentoried a thiwtoried yn ystod fy astudiaethau wedi bod yn allweddol mewn gwirionedd. Um, mewn sawl ffordd, dyw academia ddim yn fyd mor unigol, a mae bod yn barod i gydweithio gydag eraill, gallu rhannu syniadau um, a bod yn barod i gymryd beirniadaeth hefyd wedi bod yn, yn sgiliau pwysig sydd wedi bod o fydd i fi yn bersonol. A wedyn ach yn achos dysgu wedyn mae rhaid bod yn frwdfrydig ac yn hyblyg um, a mae'n bwysig iawn bod yn barod i addasu cynllun y sesiwn, uh, sesiwn ddysgu'n gyflym falle os bydd rhywbeth yn newid felly mae sgiliau hyblygrwydd yn bwysig iawn. A mae lot fawr o fuddion i fi o gael yr yrfa hon. Yym ma'r broses ymchwilio yn un 'y fi'n mwynhau yn fawr a ma' rhannu fy fy ngwybodaeth a fy angerdd i dros y pwnc gydag eraill fel fel myfyrwyr yn rhywbeth sydd yn apelio yn fawr iawn ata i. Yym ma' ysbrydoli eraill i ddysgu, i ddeall ac i gwestiynu'r byd o'u cwmpas nhw yn rhoi teimlad o o foddhad mawr i fi. Mae yna sialensau, wrth gwrs, mewn unrhyw yrfa, yym, a dyw gweithio yn y byd academaidd yn yn ddim gwahanol. Yym, un o'r heriau mwya i fi yn bersonol oedd y newid meddylfryd hwnnw o fyfyriwr i ymchwilydd annibynnol. Yn sydyn, mi oedd e lan i fi beth o'n i'n mynd yr i ole. Um, a mi oedd dilyn fy nhrywyd fy hun yn pethau brawychus i ddechrau gweud y gwir. Um, a mi gymodd e dipyn o amser i, i hynny newid. Um, a mae hefyd yn frwydr barhaus rhwng dysgu ac addysgu ac ymchwil. Um, Mae'r gallu yna i reoli amser, uh, rhywbeth a ddysges i'n yn gyflym iawn yn, ym myd radio, yn, yn help mawr yn hyn o beth. Um, a fi wedi dilyn cyngor cydweithwyr yn yr adran neu yn Ysgol y Gymraeg um, a blocio amser ymchwil um, yn fy nghalendr gwaith er mwyn gorfodi'n hunan i droi oddi wrth yr e-byst a'r paratoi dysgu um, a chanolbwyntio ar yr ymchwil neu fel arall mae'r ymchwil yn tueddu i gael ei wthio i, i gefn y cyw chydig bach. Um, felly, ie, yeah, mae hynny, mae rheoli amser yn, yn her sydd um, wedi, wedi cymryd, ie, yeah, dipyn, o, dipyn o waith addasu, felly. Pe bawn ni'n rhoi unrhyw gyngor i fyfyriwr ôl radd presennol sydd yn awyddus i adeiladu gyrfa yn y byd, byd academedd, sy'n ni'n gweud mai dyfalbarhad yw'r peth pwysica. Felly, cadwch lygad am swyddi ymchwil mewn prosiectau yn eich maes chi, triwch am lot o swyddi, yym peidiwch â digalonni os byddwch chi'n cael eich gwrthod. Yym felly ie, jyst cadwch i fynd, cadwch roi'ch enw mas 'na. A mae profiad dysgu hefyd bob tro yn help mewn unrhyw swydd sydd yn cynnwys addysgu, yym fel darlithio er enghraifft. Felly bachwch ar unrhyw gyfle a ddaw, yn enwedig os 'y chi yn, yn ystod eich astudiaethau yn cael cyfle i ddarlithio neu ddysgu um, tutoriau neu um, blwyddyn gyntaf er enghraifft, uh, bachwch ar unrhyw gyfle gewch chi. A cofiwch hefyd am eich diddordeb ymchwil chi. Um, os allwch chi, cadwch chi weithio ar bethau um, hyd yn oed os byddwch chi'n canfod eich hun mewn gyrfa wahanol fel nes i am ychydig. Os mae eich nod chi yw dychwelyd i'r byd, i'r byd academaidd, dangoswch eich bod chi eisiau bod yna um, drwy fynychu cynadleddau a rhwydweithio a hyd yn oed drwy gyhoeddi, um, mae, mae bod o gwmpas yn, yn lot fawr um, o help. Mae pobl yn nabod eich enw chi, um, maen nhw'n fwy tebygol o gofio amdano chi, felly daliwch ati um, a mi ddaw cyfle rhyw bryd.